бер ел үткәч якынча бер ел сентябрьдә алдым июньдә театрда тапшырдылар юбилейыбызда ә сезгә әле пока официально тапшырмады тапшыр юк әле булачак кемгәдер була теге бирәләр дә билгеле дә була шул көнне чакыртып тапшыралар төрлечә миңа кремльдә тапшырдылар кешечә түгел алтымы җидеме ел элек җиде ел элек президент тапшырды юк ул үзе түгел Исемен хәтерләмим. Бровый. Бровый. Бровый бирде. Бер матур. Бровый бирде. Бер шәһәрдә. Яшьме, кортмы? Мыеклы. Песошинбер. Песошная, дөрес, песошная. Хәтерлим без Ягафаров белән әле ул вакытта утырдык. Э, татар кино? Әйе, татар кино Ягафаров белән бергә утырдык һәм сөйләшеп-сөйләшеп шулай минем әни шуннан Э, мин аның актриса икәнен сөйләдем дә аңа ул аны үзенең фильмына алды исәнмесез фильмына алды сезнең әни актриса әйе әйе актриса әлмәт театрында сез үзе әлмәттән ләйсән аның продюсеры бит инде рушания апа бит ну бер тапкыр булдым продюсер успешно әйе сез кайсы кайсы яклардан Мин Казан кызы. Казан кызы. Залесный кызы мин. Мин Казан кызы. Син Казан кызы. Мин Казанда тудым. Ага. Кварталда. Әти Кварталовская. Мин укыганда да анда яшәдем, минем апайлар шунда яшәделәр. Әни минем Орчадан, әти Зеленодольскидан. Мин бу якка Кайсы авылдан? Арчаданмы? Яшел Үзән. Яшел Үзәннең үзеннән. Ә, үзеннән. Әйе, әйе. Минем әти Яшел Үзән ягыннан. Олы Күлбәш авылыннан. Менә бит, монда килмәсәк белмәс. Якташ. Якташ. Минем әни Питрәчтән, әти Актаныштан, но минем Актанышта булганым юк. Мин анда булдым бер тапкыр әтинең туган авылында гастрольдә. Без анда спектакль уйнадык. Болай булганым юк. Исем хәтерләмисең? Пущада булдык, Пуща. Кая? Актанышта Пуща.

Минем телемдә прокол тиде. Юк инде хәзер инде юк 18 яшьтән 20 яшькә кадәр киеп йөрдем дә аннары. Все уже юк. Әйе. Ул дикциягә бераз йогынтысы бар ие. Ник син аны спектакльдә салмый идең? Салсаң да, салмасаң да р хәрефе бетә иде, чөнки тел э, позициясен үзгәртә, тешкә бәрелмәсен өчен алка. Шуңа күрә тел бөрмәләнә башлагач, мин аны салдым инде, әйтәм. Салсаң да, салмасаң да дикция, э, менә прояз пассажирлар шулай ага. итеп әйтелә иде минем пресс пресс миңа телдә ошый иде һәм алка колакта ошый иде исключительно юк минем исключительно менә берәр тишек все минем дә миндә бит татуировка да бар менә бит күренеп тора минем ике татуировка бу минем чынга ашмас хыялым нигә ник Мин бик телим, ләкин бик куркам. Авырта дип ме или? Ну, авырта дип тә, и аннары Беркайчан да бетереп ошамас, булмый. әйе, туярмын дип тә куркам. Күренми торган җиргә ясарга. Миндә юк. Булса инде ул күренсен, нәрсә. Юк, үзеңә күренми торган. Монда, Мин менә маңгайга. монда да, монда мин үзем күрмим аларны да. Мин 34 яшьтә ясаттым. Менә минем апам Мин дә шулай шул гомер тирә. буе хыялланды. Әйе. Әти белән әни кит инде, нинди татар кызына тату тагын дип үстерделәр дә. Шуннан кияүгә чыгып, балаларын табып бетергәч, 30 ничәдер яшендә, 35-тәм шунда, менә монда беләгенә күренеп тора торган җирдә ясатты. Бу матур җир, мин дә шунда ясарга телим. Менә минем дә апайның олыгаеп беткәч ясатты. Монда аркасында бар, аягында бар чәчәкләр. Менә нинди югары темага кереп киттек. Мин ясаткан беренче татуировканы Дәвәни күрде дә инде кызым дип тотынды. Күрдәвәни ике айдан ике бетә ул кайгырмады. Әйттем инде шулай, кайгыра бит елый. И ул шундый Ә татуировка белән театрда эшләргә ярамый вообще? Ә, Ачык костюм булса. Яба тор ул аны майлы. Мин аны я ул мин м, би- бикни э, нәзек, Мгм. шуңа күрә язылышы нәзек. Мин аны шулай махсус шулай эшләдем. Аны пудра белән дә буяп, ул күренми торган гаиләне. Тоналкалар әйе. Мин менә яңа спектакльгә, Әлфиягә чыгам, анда мин шулай чишәм. Менә күлмәгемне бала имезгән кебек. Һәм шул вакытта мин аны башта тейп белән ябыштырып карадым. Тейп бераз күренә. Аннан соң ниттем, пудра белән эшләдем, бернәрсә күренмәде. Күренмәде. Тейп дигәннән. Тейп дигәннән алсу сөйләп китә. Нәрсә бирә ул тейп? Нәрсә эшләтә ул? Ну, минем мимикам бик актив, һәм ул күренә, особенно маңгай. Мин инде эшебездә дә шул хәлдер. Эшебездә дә. Актерларның барсында. Әйе инде. Мин мәсәлән, кадау, маңгай кадаудан куркам. Мин аңа гомердә бармам дип уйлыйм, ышанам шуңа. Кую? Кадарга. Ә. Ботокс, фәлән, мәлән. Мин аларны аңламыйм да, белмим дә. Вот, и мин декреттан чыккач, күптән инде бу ничәнче елда бу? 16 елда декреттан чыккач, мин аңладым, что минем прям межбровка, она прям, менә, прямо инде, болай.

Миһам, мин аннан оялмыйм, мин аның белән метрога да утырып китәм, кибеткә дә чыгам, эшкә дә барам, гастрольдә дә йөрим, сәхнәдә дә премьера чыкканда мин почти репетиция буен алдым белән йөрергә. Илсур әйтмешли, привет, актриса, не желающая стареть, дип Казакбаев мине бер көнне каршы алды. Шулай итеп язган инде шул. Әйе. Ну, нишлисең? Ә аның тәртибе юкмы? Аны чәпенә Бар инде, куйдыңмы? юк, барны мин аны бераз беләм, Өйрәндең. Схемасын бераз гына җибәрсең. өйрәндем. Әйе. Мин шундый патчалар алам, алар бар махсус менә маңгайдагы буразналар өчен. Алар миңа ошый. Аларны төнгә куясың, аларны силиконовый основа. Һәм шуны куясың да маңгайга. Маңгайга ие. Миңа кайдыр барырга кирәк булса, ә болай мин

Юк, аны бит инде барып мәңгелеккә саклап калып булмый. Нишлисең инде аны мәңге саклап калып? Принять этот факт я еще не могу. Әле страдаю. Я тоже не могу. Я страдаю еще по этому поводу. Мин инде бер 10 еллап барганым юк косметологка. Мин тоже. Син үзең шундый матур име? Бизәнмәдем дә хәтта. Минем табигый матурлыгым. Кара сызып куйган табигать.

Карый идем дә репертуарны, так, ике көннән зрәха, ике көн димәк алтыдан соң ашамаска кирәк. Ашамый идем дә, Минем Ромеом бар шундый хәл. Ә, Булатмы? Юк, Ромео да мин. Булат минем Ромеом. Минем Ромеом. Күрмәле, күрмәгәй. Әй, үтә күрмәк, шуңа күрә мин анда ни тоже. берәр атнага кала теге тотынам инде үзем кулда тотам. Менә ул вакытта мин ике көн алдан, а, яра, ха, Зөләйха ике көннән ашамаска кирәк, алтыдан соң, көне буе түгел, билгеле, алтыдан соң ашамаска кирәк дия идем дә, ашамый идем дә, и, сразу матур гына просвля чыгып уйный идем. Хәзер инде ике көндә генә китми, билгеле. Чөнки хәзер берәр атна кирәк. Яшь, бер атнада да китми. Мин өч ай йөрдем спортзалда, бер ел бер нәрсә үзгәрмәде. Син җәяү йөрисең син? Нога йөрмим шул. Менә җәяү йөрергә кирәк диләр. Мин үземдә дә ул нәрсәне бик каты сизәм. Может, надо метаболизм? Э, мин специально теге, әйе, мин специально метрода йөрим. Рульгә утырам икән, мин тозарам. Как только мин обратно на метро пересаживаюсь, мин ябыгам. Һәм мин э, иногда, когда вакытым позволяет, мин бер остановка, мәсәлән, Дубравныйда мин яшим, мин проспектка кадәр җәяү барам, проспектта утырам һәм Тукайга хәтта җәяү барам да Соконкага кире кайтам. Менә алай булганда теге можно еще как-то үзеңне форма. Суконкуга җәяү барасыңмы? Ну, безгә кире кайтам инде Тукайдан. Әйе, әйе, җәяү кайтам. Театрга барасың җәяү. Менә театрга килү сезнең, точнее, сезнең нәрсәдән башлана? Торасыз иткән, менә синең. Ничисең син? Аны тыйп куптарудан башлана. Һәр вакытта да түгел. Чөнки мин тыйп белән дә киләм. Эшкә барасың, точно. Иртәнге ашка мин ашыйм, элек күкәй ашый идем, аннары туйдым бик каты.

И вот еще худая. Не очень уже. Вот, вот, мин ашыйм. И мин һәр вакытта да вроде как минем вакытым җитәрлек булырга тиеш. Но соңга мин гомер буе бик дисциплинированный кеше идем һәм беркайчан да соңга калмый дирим. Соңга арада менә бу соңгы ярты елны мин бик каты соңга кала башладым. Миңа гел вакыт җитми. Мин гел соңга калып чыгып китәм. Мин прибегаю прямо впритык атлып керәм. Менә соңга арада. Мин соң ятам, китап укыйм, зараза. Соң ятам, Соң торам аннары шуның аркасында, йокым туймый. Эшкә барганда ни, укыйм, киләм, вакыт булса укыйм, и, короче, вот. Мин еще могу көне буе болай итеп, ой, мин бераз диетада дип көне буе ашамаска, аннары кайтам да дөбердәтеп. Сәгать 9-да кичке спектакльдән соң дөбердәтеп рәхәтләнеп тутырып ашыйм. Камыра белән ашыйсың? Әйе. Ләсен син нәрсә ашыйсың иртән торып? Ничәдә торасыз? Артистлар ничәдә тора вообще? Репетиция 10-да 11-дә булса, шул 8-дә 9-да торам мин. Минем якын. Балалары. Мәктәпкә китерә кирәкми. Елама, елама. Аннан түгел, зато торасың, юк, күрәсеңме? Ну, минекеләр просто зурлар инде, алар үзләре җыенып чыгып китәләр. Да, син тормыйсың даже, алар үзләре җыенып китәләр. Когда мама бик каты арган, әни бик каты арган булганда, алар миңа теге... Тимиләр. Шулай да була. Ә теге мин әйтәм аларга, мин ормыйм, йоклыйм әле. Ну болай торам мин аларга уятам, хәзер үзләре торалар, будильниклары шалтырый. Мәктәп күт төбендә иртә белән бер нәрсә ашамыйлар. Менә ашата алмыйм. Торалар, киенәләр, теш чистарталар, киенәләр дә чыгып китәләр. Минем балам әле кечкенә беренче сыйныфта гына укый, ләкин мин барыбер тормыйм. Кем тора? Әтисе? Менә бит прелесть. Без үскәндә дә шулай иде, дөресен генә әйткәндә. Апа белән, минем апам бар, 4 яшькә зуррак. Безне гел әти уята иде. Шупырт әнигез йоклый дия иде. Үзе безгә кыздырып бирә иде анда йомыркамы, боткамы пешереп бирә иде. Без иртәнге ашны ашый идек. Аннары безнең рюкзакларны ике җилкәсенә асып, безнең белән остановкага менеп китә иде. Без бит инде әйтәм, Залесныйда туып үскән балалар. Әле мин Казанда яши башлавыма фатирда бер 12-14 еллардыр. Ә болай училищеда укыганда да, театрда эшли башлаганда да әле мин гел залесныйдан йөрдем. Остановкадан берәр километр ераклыкта торабыз без залесныйда. Әти безне шулай озата иде. Беребезне, мәсәлән, анда садикка, я инде икебез дә мәктәптә укыганда икебезне дә утыртып җибәрә иде автобуска. Әни йоклый, үз вакытында гына тора иде. Безнең гаиләдә дә хәзер шундый э, тәртип. Әти мине уятмый, әтисе. Артем үзе торып, Безнең спальняның ишеген ябып чыгып китә, әскәрне үзе юындырып, чәй эчертеп, мәктәпкә илтә. Бездә шундый тәртип. Әни йоклый. Миңа бер апа әйткән иде, олыга гына яшьтә ул, ул миңа әйткән иде, женщина про расслабление, мужчина про напряжение. Әле ул аңа күрсәтте, Минемчә бу бик яхшы менә миңа. Мин менә шулай теләр идем. Сине сөйләгәнче шундый рәхәтләнеп тыңладым. Мин менә шулай теләр идем. И ул алай булганда просто реально рәхәт. Әйе, әйе. Менә хатын кыз вакытында расслабиться итә алса, минемчә ул бик бәхетле менә э, мөнәсәбәтләр ират белән. Ә ират вакытында напрягаться итә алса. Ул бөтен нәрсә белән дә бәйле. Инде ул бит инде түләү мәсьәләләре, анда мәсәлән, әллә нинди теге коммуналкалар. Артем Тулима. Әлбәттә. Мин түләвен мин түлим, но минем искә төшерергә кирәк. Теге түләвен мин түлим, аның госуслугадан нәрсәләрдән ул алай итеп нитеп ятмый аны, но аны обязательно миңа искә төшерергә кирәк. Өйләнешкәндә алай түгел иде. Бөтен әйбер минем өстә ие. Аннары тора бара ничектер теге как-то я все обязанности так раскидала. И хәзер миңа башыма тукып тормасалар, тегене түлә, моны түлә, моны түлә, моны түлә. Түләдеңме? Түләдеңме? Хә, түлим, хә, түлим. Түләдеңме? Түлә. Ну, то есть, шундай ответственный бер нәрсә, бер кеше булганда, ул бик рәхәт, конечно. Йо, мин э, яратам торгач, бераз шундый тынлыкта, рәхәт кенә, күрен генә, үземә ашарга пешереп, шунда нәрсәләр эшләп, рутинаны эшләп, бәлки йога бераз разминкалар эшләп. Аны мин мин Мин мин дә ялкау алам бөтен сөйләшә дә алмыйм. Настолько ялкау. Настолько ялкау сөйләшә алмыйм. Мин дә ялкау. Мин йоганы да инде барып кына эшләргә яратам. Чөнки өйдә эшли башлыйсың да, яртысында «Э, все, артым, мин ятасың шунда. Эшем булмаса, мин көне буе ятып тора алам. Кем я буду? Ой, мин тоже ятып тора алам. Минем даже эш, минем даже өйдә эшем иелеп торса да, көне буе ятып тора алам мин. Әй, ну, Әгәр дә мине иелгән каты икән, арыган икән. Мине тоже көтеп тора, потому что минем бүген көнем бар, мин ятып тора алам. Эш эшләгән көнне мин җыештыра да алам. Чөнки Кайткач. вообще менә Тиз-тиз. артистлар, алар гомумән теге кешегә юкка гына ике көн ял бирелми. Мгм. И когда синең бер көн ял, дүшәмбе әйбәт инде ял булса булса әйе соңгы арада без дә шулай теге ялсыз да эшләдек и когда у тебя два выходных ике айга ике ял көне син ул бер ял көнендә нишләргә белмисең ял итергәме өйне җыештырыргамы ашарга пешерергәме а, а просто менә аяк күт, аяк күтәреп бер нишләмичә ятып кына торасы килә шуның хәтле но я могу себе позволить иногда бер ни эшләмәскә. Ә мин күбрәк теге, менә мин шунда бардым, менә мин шуны ашадым, менә шулай эшләдем, шундый әйберләрне сөйләргә яратам. Юк, ансы мин алай нисез тормыйм инде, рестораннарга бармыйча. Мәсәлән, кичә генә мин биеп кайттым дус кызым белән, әйеме? Кичке төнге клубка барып. Э, Артемга кызык шунда Артемга әйтәм инде, киендем дә инде, әйтәм, бу бик откровенно түгел микән, кара әле кухняга чыктым да. Минем өчен юк, ну, син халкың турында онытма, сине халык танырга мөмкин. Дидем, Точно. Халк, шундай па- пафослы итеп әйтә бит әле, син халкың турында онытма. Әйтә, әйе шул. Ягъни безнең алда барыбер җаваплылык бар инде ул. Киемгә карата да, үз-үзен тотышга карата да. Э, Ләкин Э, күп эшләргә яратсам да мин теге э, ял итәргә дә яратам ансы гаиләләр белән дә без бик еш кунакка йөрибез минем кайбер танышларым аптырыйм сез кунактан кайтып кермисез сездән кунак китми ахыры кунакка бару бит ул стресс китим инде нинди стресс булса кеше күп кеше күп юк мин бит теге э, андый күп кешеле тусовкалар турында әйтмим дусларга гаилә дусларына барасың балалар үзләренчә уйный без әти әниләр үзебез кем гитарада кем гармун ала хәзер артем Туган-тумача спектаклен чыгарганнан бирле гармунын куймай! Стресс! Стресс! Гармунчыны кагылды. Итәр, итәр, итәтә, итәтә, кич буе. Вакыты булган сайын, юк, уйнасын гына инде мин ансы куанам гына. Минем шул тоже әти-әниләр бит инде кунакчыл иде. Ул вакытта нигәдер бөтенесе шулай Шулайдыр инде, ул вакытта күңел киңәя. Телефон юк, очрашып кына күрешеп кенә сөйләшә алабыз. Минем әни укыды бер курста Хәния апа Фәрхи белән, һәм Хәния апа гастрольләр белән йөри иде Татарстан шәһәрләре буенча инде. И шуннан соң бер көнне ул Әлмәткә килде. Әтинең дусты бар и композитор Булат абый. Ул гел җырлар җырлый иде инде безгә килгәч, алар гармун тотып гел җырлап утыралар иде инде бездә. Шуннан соң ул бер спектакль өчен берничә Җыр язды да, әти әйтә, әйдә шуларны ди күрсәтәбез Хәниягә ди. Һәм ул тыңлап карасын да, бәлки берәр җырыңны алыр үзенә ди инде. Шуннан соң без өйдә өстәл кордык инде, әни Хәния апаны кунакка чакырды кызы белән, Ләйсән белән. Һәм алар безгә килделәр. Матур итеп шулай утырдылар һәм Булат абый дүртме җырын күрсәтте Хәния апага һәм Хәния апа шунда бер җырын сайлап алды.

Әти менә соңгы көннәренә кадәр ул Булат табиб белән дус булды. Хәтта ул яшәгән авылга күчеп китте, шунда яшәде. Менә ул үпкәләсәң, үпкәлә, э, әйдә үпкәлә җыры булса, берапка мин һәр вакыт әтиемне искә алам. Әнием дә инде катнашты монда, ләкин әти бу җырга теге дустына ярдәм итәм дип, аңа популярлаштырам дип инде шулай иттереп, шул җырны бүләк иткәннәре хәтерлимдә мин. кечкенә чакта. Караңгы хәтирә име? Әйе, шундый матур, матур ничек хәтирә. Ә ник бөтен артисткалар ведущий булып эшләргә не хотят? Телем, менә син. Миңа, миңа менә шулай бирәләр әйме? Э, кәгазь. Мин аны башта 5 көн укырга тиеш. Ә яңаны бирсәләр, мин инде менә болай, «Э, Д, О, Ф, Н, Л, М. Мин вообще укый алмыйм. Беренче тап... Каушаудан ул? Күз Юк, күрмәүдәнме? минем... Аңлашылмый. э, Мин аны әйтәм дә, аның диагнозы куелмаган. Минем уйлавымча, мин күп шундый материаллар карагач, дислексия дип аңлыйм инде үземдә. Минем хәтта менә бар Стань донорым дип язылган, ә мин һәрвакыт яныннан үтәм, и мин аны срань понорым дип укыйм. Бер кайчан да мин аны стань донорым дип укый алмыйм беренче тапкырдан. Өченче тапкырга мин аны, а, стань донорым. Ә син күңелдән дә хаталы укыйсыңмы? Күңелдән укыганда да? Күңелдән дә. Мин ялгыз, тынычлыкта булганда, Мин аны рәхәтләнеп әкрен генә җайлап укыйм. Кеше булса, тавышлар булса, минем хәтта партнерым минем белән бер юлы сөйләсә, мин сөйли алмыйм. Минем телем бәйләнә башлый, башым бутала башлый. Менә шулай мин бик авыр эшлим текст белән. И аны режиссерлар Кызганычка каршы аңламыйча, миңа бирәләр текстны, ике көн кала премьерага, шулай бирергә мөмкиннәр. Бик бик яратмыйм шундый режиссерларны. Исемнәр. Синең Казапай белән эшләгәнең юк име? Ул минем проблема, ул бәлки башка актерлар өчен җайлыдыр, миңа ул җайсыз. Мин ике көн җайсыз инде. Әйе, ике көн алда э, бирәләр дә, мин аны укырга өйрәнеп кенә бетәм. Әле алар, юк, без еще үзгәртәбез бераз. Тагын үзгәртеп алалар да, именно көчкә ятлыйм. Менә ул минем, мин андый стрессны вообще яратмыйм. Ә мине чакырмыйлар, Эльбир. Бик алып барыр. У всех свои причины здесь. Ләсәне чакырмыйлар. Башка причина. Бу син теләр идең. Э, Бәлки, эшләп карар идем. Эшләп карар. Ә Театрда бит юбилейлар ниләр Әйе. була. Синең аларны да алып барганың юкмы? Бер чарада алып барганың юкмы? Ә кем алып бара? Муса алып барганы күргән бар та. Кем? Кем була? Юк, кем алып бара сездә? Фәнис Калимуллин. Әйе. Сабый. Бер тапкыр э, ниндидер юбилей кичәсе идеме? Безнең театрыбызның юбилей кичәсе иде ул. М. Мине Булат белән бастырдылар. Ренат абый икебезгә бүлеп все текст яздылар. Без сәхнәгә чыктык. Э, Бер кат үтеп чыктык моны. Булатка каблук кияргә туры килдеме? Юк, без примерно бер буйда. Мин каблукта булганда, әйе. Мин сине бик озын Юк, метр да 64. Шулаймы ни? Әйе, бәләкәй генә мин. Вот, и шулай итеп без бер кат укып чыкканнан соң сәхнәдән төштек тәген, Ирина таба әйтә. Гафу ит, Алсу, Син Булаттан олырак күренәсең. Безгә Булатка яшьрәк артист табарга кирәк. Уф, мне тем лучше бы сказали, что мин сөйли белмим. Ну просто Булат бей, мне еще до сих пор выглядит у него образ такой. Ну, гафу итегез, мин Булат белән мәхәббәттә уйнаган бар. Да? Озын озак бала чакта. Син карадың бит. Карадым. Ә беләсезме, белмим нигә, мин элегрәк шундый тели идем нәрсәдер уйнарга, и мине алмыйлар иде. Как только минем Мөнәсәбәтем үзгәрде. Теләгем бетте, мине ала башладылар. И минем теләгем беткән саен мине күбрәк алалар. Шуңа күрә мин ялкауланганнан ялкауланам дигән. Бәлки Һәм минем рольләрем артканнан арта бара. Юк, Әйтә- чын шулай. Аның бит ни дә бар, мәкаләдә э, ялкау ята торыр, бәхете арта торырмы әле? нәкъ шулай, нәкъ Шайтып шулай. карыйк микән әле Ялкау без дә? расслабляться итә торыр ди. Юк, чын, мин соңгы арада иң бәхетле, менә бу елның иң бәхетле ике аен әйтимме? Мин пневмония белән авырдым. Һәм мин ике ай өйдә яттым. Миңа шундый рәхәт булды. Рәхәт булдымы? Юк, ике атна рәхәт булмады. Бик Аннары авыр рәхәт булды, әй, аннары рәхәт Ә булды. спектакльләреңне кем уйнады? Монда алыштырдылар. Миңа килергә ярамый, мен пневмония бер айдан артык э, бетмәде. Снимокларда күрсәтте. Ләкин шундый рәхәт булды, мин шундый расслабилась. Үлә. Менә хәзер ел буе эшләргә көчем бар. Ел беткәч инде. Менә гыйнвардан башлый. Бер атнага көчем бар. Юк инде, 25-нче елга эшләргә көч җыйдым. Вау, вау, мин вообще аңламыйм, ничек болай яшәп була. Мин Бик рәхәт. былтыр сезон буе мин теге серьезный әйбер чыгармадым. Без чыгардык Мусама бит, ул теге кыска гына бәләкәй генә әсәр. Аннары чыгардык Анахматова, ул тоже теге квартирник форматында эшләнгән һәм яңа ел әкияте булды минем өч спектакль чыга. Сабантуй бар иде. Ну, анда тоже массада. Шуңа теге дүрт шундый җайлы гына, җиңел генә әйбер чыкты. Тем әйтәм, мин көчәнеп роль тудырмагач, вообще нишләп йөргәнемне дә аңламыйм бу театрда. Шундый читем булды. Вот теге возьми Елена Воробейның возьмите меня дип кычкырасым килә. Монга да барып карыйм, э, теге особняк Демидовага да барып карыйм. Юк, тут вы рыжие, тут вы это. Короче, беркемгә дә ярап булмый. Кастингка барып карыйм. Чыраем чыкмаган татар киносынадыр инде. Ярар, же талантсыздыр инде дим. Ярар, тынычландым да инде. Шуңа быелгы теге без Илсур киләсен белдек бит инде, Булат нәрсәдер куясын белдек. Шуңа дим, Алла рәхмәте, мин мин Алла бирсә, Алла бирсә Илсур алырга тиеш бит инде, ничек инде Илсур. Вот, и менә мин 3 ай театрда яш. Өч түгел инде, октябрьнең 21-е килде Илсур. И менә шуннан без Подряд, получается, Илсурны бетердек, сразу шайтан чыкты, шайтан чыкты, э, Карел патша бикәсе. И менә мин шундый ритмда яшәргә, тоже стресс кичерергә яратам. И менә шундый зур стресстан соң мин ике көн рәхәтләнеп ял итәм. Шул җитәме соң? Аннары мин туям, минем эшкә чыгасым, минем эшлисем килә башлый. Менә минем январьда задействованность бик әз. Спектакльләрдә э, нәрсә чыгасын белмим һәм репертуарым да бик ни генә. Сәяхәткә барып кайт. Аны ну, пока аны кайгысы түгел просто. Вот. Гастроль. Юк, именно мин уже уйлыйм. Шул кадәр күп шөгыльләр ни эшләп театр белән генә яшәп була тору? Ә ничек килеп кердегез сез монда? Вы же 90 все учились примерно, да? Әйе. Мәктәптә. Әйе. Ничек театр һөнәренә килеп кердегез? Ул вакытта бит, ну, бездән бер акча әз иде. И чтобы пойти в творческую профессию, родители, конечно, говорили, ну,

И мин думала, ну вот, өчесенең берсе по-любому булачак. И ни, и э, шул менә өч нәрсә белән шөгыльләнеп, мине бик каты биюгә керәсем килде. Мине әти җибәрмәде. Җыр һәм бию ансамбленә э, мине уже урнаштырабыз, әйдә, ни, давай кер дип ниттеләр. Ә мин биюдән кайткач аякларым сызлый дип әтигә әйтә идем. Әти кызы. Әти, мине теге, хәзердән аякларың сызлагач, мин сине анда җибәрмим, аннары әйдә математическийга, теге, каим әле ул, каига кертәм мин сине, кешем бар ул вакытта теге, акча төртеп кертү дигән нәрсә бар, әйдә, минем кешем бар, кертә, әти, мин анда ярты ел да укымыйм, акчаң җиргә очар, дим. Шуннан әтимә әйтәм, мин театральныйга керәм дигәч, әти инде ну ярар биюгә генә барма танковый выставкада мин инде кулёкта укыдым якын гына була барасың кайтасың дип әти шулай итеп мине кертте ләкин без э, карьер театры ул вакытта татарский тюз гына идек әле татарский тюз өчен җыелган беренче курс идек без һәм без Гладиловада укыдык. Мин Горкида торам, Фучикта. Һәм без Гладиловка көн сайын Студентка. Әйе, Ренат табының укучысы мин. То есть син бардың институт культурага? Институт культурага бардым. Әйе, мин шунда бар. Синең курсташларың бармы тагын театр дөньясында? Минем курсташларым Ильяс Файзрахманов. Һәм хәзер мин генә калдым театрда, башка кеше юк. Ә син ләсә ничек театрга барды? Мин ике әти әтием дә, әнием дә икесе дә артистлар. Мин театрда үстем. Мин бер елымны да театрсыз үткәргәнем юк. конечно мин расслабление турында уйлыйм мин гомер буе театрда булган кеше мин бер тапкыр декретка да барып кайтмаган кеше шуңа күрә миңа театр ул ничектер ниндидер гадәти бер кебек мин миңа аптырамыйм ул кадәр башка нәрсә не представляешь әйе юк мин үзем врач булырмын дип уйлаган идем нигәдер балачак мин белми идем ләкин я терапевт Я берәр нинди шундый вообще ярдәм итәсе килә иде нигәдер балачакта минем кешеләргә ярдәм итәсе килә иде А вообще стоматолог буласы калган, ме? әйе С әйе цепочкой сейчас рилс уже ходит, стоматолог. әйе шуңа күрә бик теләгәнем врач булырга ләкин мин күрдем а, кара чикмән спектаклен фәрит абыйның шуны карадым да Мин ул вакытта унберенче сыйныфта укый идем. И Фәрит абый әйтте, мин икенче елга курс җыям, син унберенче классны бетерәгәндә, диде. Әнигә әйтте ул аны, әни белән сөйләшеп тордылар да алар. Килсен Ләйсән диде дә, ул заранее мине тыңлап карады театрда. Мин аңа шигырь сөйләдем, җырладым, шунда нәрсә сөйләштек без. Шуннан соң ул килеп карасын диде. Шуннан соң мин килдем дә, ул мине шунда ук алды. курсына, шуннан укып театрга эләктем. Мин сине хәтерлим э, студент чагыгызны. Без бит инде бер тирә укыдык та, сез кулёкта, без театр училищесында. Һәм бер үк елны 2008-дә без театрларга килеп кердек. Ләйсәннәр, Имилләр, Алмазлар, Илгизләр, Камалга, без Тинчуринга дүртәү дүрт курсташ. Һәм мин сезнең э, Шекспир буенча куелган Мира Замира куйдыгыз мәлсез. Шул э, диплом спектаклегызны хәтерлим. Причем мин анда бер кешене хәтерләмим синнән башка. чынлап менә ниндидер урындык өстенә урындык куеп менә торган сәхнәңез бар ме менә шул сәхнә күз алдымда тора менә бер сурәт кем куйган аны синең белән бәйле фәрит аны фәрит абый куйды аны хәтта барташевич дигән шекспировед бар именно шул сәхнәне бик каты мактаган ул бик ошондый изабелла булырга тиеш дип әйткән фәрит абый шунда бик шундай менә сені мактады дип миңа килеп әйткән ә ул шундый бөтен рәсәй буенча карый бөтен дөнья буенча дөнья буенча әйе шекспир э, белгече мине мактагач студент вакытта минем инде шундый зур таҗым барлыкка килде башымда халык артисты Барташевич заманында безгә дә килгән иде Рәшнул Галич тарафыннан ул вакытта ул баш режиссер иде Э, гамлет куелды безнең э, театр фойесында ул шундый кызыклы гына бер эш иде без артем белән ул вакытта әле ирле хатынлы түгел идек э, анда офелия белән гамлетны уйнадык һәм барташевич безгә дә килде ә ул всемирный шекспировед һәм безнең гамлетны ул әйтте это мой юбилейный семидесятый гамлет диде то есть по всему миру он гамлетов насмотрелся и ул аның җитмешенче гамлеты иде и ул шул вакытта әйтте это одна из лучших офелий диде миңа тоже

хорошо әйтте точныймы мин как бы ул вакытта тач кимәгән идем инде дөресен генә әйткәндә мин аны әй рәхмәт рәхмәт дидем дә шуннан рөстәм гүрич кына мине әзрәк итеп җибәрде син бит фәлән дип мин әйтәм о рәхмәт э, шулай итеп безгә дә килгән иде ул э, театр дөньясы на ничек килдем дигән сорауга мин бөтенләй драма артисты булырмын дип уйламаган идем хыялланмадым теләмәдем Э, театр түгәрәгенә йөрмәдем нишләптер юк иде ул бездә мин музыка мәктәбенә йөрдем һәм тугызынчы сыйныфны тәмамлаганда мин гимназиядән китергә карар кылдым ә мин бит инде максат куйганмын икән димәк мин китәм әни әйтә инде бәлки калырсың кызым кая барасын да белмисең бит директорыбыз әйтә хәзер дә әле ул гимназия директоры ирхан явзаловна кал кал ди аларга кирәк бит инде олимпиадниклар шунда актив балалар кал татфакка урнаштырам аннары филолог булырсың мин китәм дим все мин хәл иттем мин китәм

Ничәнче класста син? Мин әйтәм, тугызда. Тугыздан соң китәсең килмиме? Килә, дим. Менә театр училищесына барасың килмиме? Театрыбызның ул вакыттагы баш режиссеры Рәшит Заһидуллин җыя курс ди инде. Аңа керәсең килмиме? Режиссер курсына кергәч бит инде театрга эләгү мөмкинлеге, шансы арта дигән сүз. Аның миңа шул бер фразасы җитә калды. килә. Дидем дә, и мин, мин хәтта уйлам, ничек инде мин алдан уйламадым инде драма артисты. Әлбәттә, минем драма артисты буласы килә. Һәм әйтәм, Илгизәр абый, менә Аллаһ Тәгалә җибәргән бит, мәйтәм, сине миңа Менә шулай итеп ул миңа юнәлеш биреп җибәрде һәм мин кайттым да әниләргә әйттем. Әни, мин Казан театр училищесына керәм, мин драма. Каршы килмәделәр? Юк, әти белән әни бер кайчан да безгә каршы килмәделәр. Казан. Ә сезнең белән укыган э,

Академиясы да барсы да. Әйе. Сезнең Шамил бар и курсташ. Шамил, мин аның кай икәнен белмим. Ул бер вакыт реклама буенча ниндер үзенең бизнесын ачкан иде. Һәм Оннан соң мин аны күптән күргәнем юк. Ул шундый зур иде. Әйе. 2 метрда 3 сантиметр. Кемнең ни иде? Ул ни кечкенәме, нәниме, нинди тукшама? Әйе, бәләкәч. Бәләкәчме? Ә группада ничә кеше иде средний? 21 иде бездә. Аның алтысы безнең режиссер иде. Ә, шо, ни, Эмиль Талипов режиссерлыкка укыды безнең курста. Эмиль Талипов бит ул училищедан килде. Ул же училищеда уже укыган Эмиль Талипов. Ничәнчедер курсны ташлап, ул китте. Ул ташламаган икән. Ул аннары гына әйтте аны. Аны бездә укыганда ташладым дип сөйләде. Ташладым дип сөйләделәр. Юк, юк, ташламаган иде ул. Ул укып бетерде анда да, бездә дә. Ул бер нәрсәне дә калдырмыйча, Шулай ничектер аларның берләштереп ничектер укый алды. Без аларның сәхнә теле имтиханына эләктек. Ул курста театр училищесының Эмиль, Эмиль, Эмиль курсында, анда менә Кашапов Ирек, шулар синең курста, шәйме? Э, Лилия белән Фирдүс Җиһаншинны. Әйе, безнең гаилә дуслары. Э, менә алар курсы бит инде. Без аларның сәхнә теле имтиханына эләктек. Бөтен курсларын беләбез бит инде. Без беренче курста алар дүрттә укып йөрделәр дә. Имтиханга ниндидер белобрысый бер малай килеп чыкты да, теттереп сөйли прозасын, бөтенесеннән дә яхшырак сөйли. Бу шул Эмиль исемле кеше булып чыкты. То есть ул ел буе күренмәде училищеда, чөнки ул э, кулакта инде Фәрит абыйда укыган булган. Ә имтиханнарын бирде. Без шунда барыбыз да, вау, менә ничек итеп сөйлиләр икән дип, бик яхшы хәтерлим, бик әйбәт сөйләгән прозасын шул вакытта Эмиль. Безнең режиссерлыкка укыган егетләр күбесе Берсе Минзәләдә бер театрда, әйе, Сәмирханов Дамир анда эшләде, баш режиссер булып. Аннары безнең бер егет китте Оренбургка, анда эшләде. Хәзер әйтим, Альберт исемле егетебез. Театрда тоже театр. Әйе, театрда шулай ук. Хәзер дә Хәзер белмим мин аларны. Дамирның да белмим режиссер. Дамир ул режиссер, но баш түгел. Әйе. Шуннан соң Күбесе урнашты инде иҗади профессияләргә безнең. Резидә Шафикова бар и сезнең. Резидә Шафикова. Бәйрәм агентствосын. Әйе, бәйрәм агентствосында эшли. Шулай ук инде иҗади дип әйтеп була. Күбесе иҗади да, әйе. Без Кариев театры өчен махсус җыерган курс булганга, безне унөч кеше алдылар. Без ун кеше бетердек. Без әз идек. Өчесе кай? Аның икесе коммерциядә укыды. Ә бер малайны отчислили начар укыган. За неуспеваемость. Ялкаулык өчен. Вот. И без бетердек, и безне Ренат абый, в принципе, насколько минем хәтеремдә калганча, ул безнең уныбызны да алырга риза иде. Чөнки ул вакытта әле труппа бик теген итеп бетмәгән әле. Видимо, штатта урыннар булгандыр инде. Малайлар Һәм бер кыз, получается, дүрт малай. Бер, без биш кыз, биш малай идек. Бер, бер, бер кыз һәм дүрт малай, алар киттеләр сразу в другую профессию, в другую, не, потому что акча особенно тюзда, сез бу мәсьәләне бит инде разобрали егетләр разобрали егетләр белән сез беләсез иң әз акча ул тюзда һәм э, ул вакытта прям вообще копейка копейка иде шуңа күрә күбесе бу бай булгач елмаеп утыраймы май астында ишек турынына утырганда Мыек астыннан гына. Мин бай түгел. Бүтәнсе мине бай дип уйлый. Вот, Бай- шуннан. Бу сторизм бай бай дип күренәсең. Болар дүрте, бишесе сразу, по-моему, сразу Фатирымда бишесе дә юк. киттеләр. Башкарт фатирым юк. өлкәгә. И башка өлкә. Әйе, кем заводка кит. Э, Юк, бер малаебыз башта киткән и Чаллыдагы э, нәбжнетчелне мастеровыйга. Әйе, Рамиль Хоснулгатин исемле бер озын бер малаебыз бар. Хоснулгатин. Әйе.

Театрдан китте, аннары Лейсән театрдан китте, һәм мин берүзем калдым. Махсус җыйган группадан. Бездә махсус группа идек. Да? Әйе. Сезнең күбегез эшли бит. Әйе, күбегез, әйе, күбегез. Мин берүзем Безнең безнең 10 кешене алдылар бугай курстан. Ә ел саен ничек кеше алалар театрга? Ел саен алмыйлар. Дүрт елдан дүрт елга алалар. Юк, укытуны әйтә. Ә былай театрда штат булса алалар. Менә безне быел алдылар. Декретка китүдә китүгә дә карый бит инде. Мәсәлән, бөтен яшь кыз бер юлы китә башлый икән, димәк инде кызлар алачаклар дигән сүз. Ну, декретный ставка алалар бит аларны. Аннары потом попросят уйти. Аннары берәрсе үлеп куя инде шул арада. Черный юмор. Юмор дип җәмәгать. Нигә пенсиягә китә? Пенсиягә китәләрме? Или китергә бик китми инде ул. Китәсе килми. Үлгәнче сәхнәдә була. Ну, менә Рауль абыйдан кала. Рауль абый бик матур чагында хушлашты бит инде сәхнә белән. Рауль абый килде бит әле безгә бер көнне. Хыялга бер адым премьерасына. Ул бер премьераны калдырмыйча йөри бит. Сезгә дә яратам Сабан туйга да килгән. Сабан туйга да килгән ул, иә. Үзем белән бергә уйнаганда дуслаштык та, безнең хәтта безнең бер приколыбыз бар. Ну, ул анда матерный сүз бар. Әйдә, әйт. Әйтимме, язма. Менә без очрашабыз, ул сайлый шундый компания, безне безнең ул приколны ишетмәгәнрәк компания сайлый һәм олырак кешеләр булган компания. И шулай килә дә миңа, "Ләйсән, син шундый үзгәргәнсең" дип әйтә. Ә мин аңа җавап бирәм. Ахули. Дип әйтәм. Ира уйлап шундый рәхәтләнә реакциягә карап кешеләрнең реакциясенә. Күзләре шарлыла Кешеләр болай карай. Тик шундый яшь артистка шундый әйбер әйтә Рауль абыйга. И Рауль абый инде шулай көлә рәхәтләнеп. Шундый приколы бар, хәм бөтенегез беләсез ул приколны. Ә бармы сезнең театрда әни, әти кебек шундый якын олы артистлар, дуслар? Минем бердән-бер дустым бар театрда, ирем. Бүтән минем дус кызым да юк, дустым да юк, туганым да юк, әти кебек, әни кебек кешем дә юк, чөнки минем әти-әнием исән-сау, Аллага шөкер. Кайнатам, кайнанам да исән-сау, Аллага шөкер, исән-сау гына булсыннар. Менә мин ә болай юк. Дус кызым бар иде, курсташым Лия. Китте. Әмма ул 5 ел эшләгәннән соң, кабатлап әйтәм, ул китте, ул киткәннән соң, мин аның китүен бик авыр кичердем. Э, һәм шуннан соң инде мин бер кеше белән дә алай якын бик дуслашмадым. Коллегалар. Әйе, хезмәттәшләр. Ә сездә? Мин менә Рауля Биннарга. Мин кирә уйлап идем. Әтисе дә, подружкасы да. Юк, мин- мин мин дә мин бик э, бик э, риза аның сүзләре белән, Ризләнең сүзләре белән, чөнки э, театр ул гаилә түгел һәм гаилә булырга тиеш тә түгел. Чөнки һәрбер кешенең үз гаиләсе, минем дә үз әтием дә бар, үз әнием була- дә бар, исәнме алар, юкмы, Әтием исән булмаса да, мин аны күңелемдә барлыгын сизәм. Шуңа күрә минем э, анда коллегаларым бар һәм минем э, мин гримеркада утырам. Анда бөтенесе дә әтинең курсташлары минем. Әйе. Кем белән э, гримеркада? Фира апа Акберова, э, Рузия апа Монтагулина һәм Зөлфира апа Зарипова. Алар өчесе дә минем әтиемнең курсташлары. Шуңа күрә алар мине шундый итте, кечкенә бала кебек шундыйрак. Алар һәрвакыт миңа киңәшләрен бирәләр. Алар бик җылы мөнәсәбәттә минем белән. Бар минем якынрак күргән кешеләрем театрда, ләкин алар белән дә мин күбрәк теге коллегаларым буларак инде күбрәк якынрак коллегаларым дип әйтәм инде мин аларны безнең шундый берничә э, кыз без аралашабыз бик матур э, сөйләшәбез уйнашабыз дигәндәй э, ну анда бүләкләр бирешәбез бер беребезгә нидер бәйрәмнәрдә бергә булырга мөмкин Менә яңа ел алдында берәр кая барып, э, тәмләп ашап, шунда сөйләшеп, гәпләшеп дигәндә. Ә болай теге гаилә итеп мин кабул итмим театрны. Һәм аны дөрес һәм сәламәт дип саныйм. Кешенең э, театрны гаилә буларак Мин кабул итмәү. Хәтта аптырыйм, безнең бар шундый артистлар, э, өлкәнрәк артистларга әни, әти, әнкәй, әнкәй, папа, мама дип дәшүчеләр. Ну, алар кайсыдыр бер Мгм. спектакльдә аталы, Әйе. уллы, анда Рольләр аналы, уллы уйнаган. урла- уйнаганнар да, шуннан ул аны әти, әни дип йөртә. үзе әти ата анасы исән булса да менә ул әйберне мин аптырыйм инде кабул итә алмыйм ничек син исән әти әниең кайнатаң кайнанаң була торып ниндидер чит кешегә әти әни дип әйтергә була ну формально гына әйтеп буладыр бәлки ләкин әти әни дигән сүз формально әйтелә торган сүз түгелдер кебек инде шуңа күрә мин аптырыйм ул әйбергә кабул итә алмыйм менә шулай итеп теге тешүләнү дип кылану дип кабул итәм ул әйберне ә минем аллага шөкер дусларым бар театрда Хаммалар, наверное, беләсездер инде кемнәр. Альбина? Кто, кемнәр минем социаль Альбина Булат. Альбина Булат, Эльдар Гатауллин, Гөлназ Галимуллина, Рамиль Бафин. Без шундый бер шайка. Шайка булып киттек тә нигә? Театрдан шулай туры килешәсез. Әлбәттә. Әлбәттә. Ничек сез? Без бүтәнесен әйтмә. Тегене сөйләмә. Юк инде. Без капыларга барып кайтабыз. Аннары безнең элеккеге заблитыбыз бар иде Ләйсән Фаизова. Ул хәзер рус тюзына китте. Без аның белән бик якын мөнәсәбәттә идек. Мәсәлән, без менә 2 ел Ләйсән Булат мин Свияжска лаборатория карарга бардык. Мәсәлән, без менә ниндидер тыгыз эш арасында театрдан чыгып китеп пикникка чыга алабыз. Ләйсәнне дә үзебез белән алып, мәсәлән, кемнәр булдыра ала. Ләйсән, Без, менә быел булмады, гадәттә, корпоративтан тыш үзебез генә берәр кая барып утырып алабыз. Җә обедта без берәр кая, обычно столовыйда, аны зарплата килгән көнне берәр кафега барып ашап килә алабыз. Безнең аерым группабыз бар, дуслар дигән. Ну, һәм алар ничектер без бер-беребезгә терәк тә, без бер-беребезне аңлыйбыз да, әрләшәбез дә, төрлесе була. Э, мин Альбина белән дә әрләшәм, әйе, әрләшәм, Булат белән дә әрләшәм, но барыбер ниндидер теге э, э, кире ниндидер дустана мөнәсәбәтләргә без кайтып төшәбез. Аннары бар минем, ну, театрда бик яратам мин безнең Нурия абыебызны. Минем әтием китеп баргач, ул инде шул вакытта да мине ничектер гел кызым, балам авыр, минем дә әни күптән китте, аңлыйм хәлемне дип ничектер гел менә шундый бер жылы дустанә мөнәсәбәтләр уянды да, шулай итеп без аралашып киттек. Аннары бар инде безнең тагын бер гримеркабыз, Халидә апа, Фирүзә апа, Рәмзия Зирәковна, алар тоже безнең ничектер, безнең без бер спектакльләрдә уйныйбыз һәм Алар белән тоже нидер аерым дустанә мөнәсәбәтләр. Вот. Менә шундый э, җылы, ну, гомумән театрда мин дуслык бар дип уйлыйм. Мин э, менә мәсәлән, э, беләбез бит инде Альбиналарның алтын битлек э, номинатлары булуларына да. Мин каядыр күңелем түрендә бәлки ниндидер бәләкәй генә э, көнләшү бардыр ул ак көнләшү. Менә Эх, теге менә Тимур белән мин дә эшләр идем дигән көнләр шул. Менә спектакльләр эшләп бит. Альбинаның күп мең роль уйный анда. Имә менә мин дә шулай итеп эшләп карар идем, мин булдырыр идем микән дигән әйбер бар ул әлбәттә. Ләкин мин ал теге һәрвакыт поддерживать итеп һәм сөенеп, сөенеп уңышларына сөенеп яшим менә дусларымның инде. Минем өчен дуслык ул бик зур һәм тирән мәгънәле сүз. Һәм мин дусларымны яратам, һәм мин аларны яратам һәм хөрмәт итәм икән, мин үземә карата да ниндидер җылы мөнәсәбәт булуын телим. Ну, җылы мөнәсәбәтле иптәшләр бар инде ул театрда. Безне, безнең гаилә дусларыбыз да, мәсәлән, безнең коллегабыз Айдар Фәтхрахманов, аның тормыш иптәше актриса түгел, Рани Юсик. Рани Юсик дим инде, без аны бөтенебез шулай йөрткәч. Э, без инде иң якын гаилә дуслар. Ләкин, ну, мин театрда мин мөгаен подружкам юк дип әйтмәкче булганмындыр инде ну айдарлар белән без гаилә дуслары иң якын гаилә дуслары бер районда торгач киров районында бик якын торгач инде бер беребезгә әйдә мин бәлеш пешердем әйдә төш бәлеш пешмәк пешердем әйдә кил дип әйдә бүген бездә әйдә сездә бәлеш пешмәк пешерергә вакытым бар икән әле там мин мин түгел бит ул ранюсик ул пешерә дә безне чакыра ич мин әйтәм әйдә роллы заказ бирдем кил дим Шул, якын күргән кешеләр бар, Аллага шөкер. Әйе, минем дә шулай. Мин әйтә алмыйм теге э, совсем теге дуслар, дус түгел дип. Әйе, әйе. Юк, минем теге даже дус кызым да бар театрның. Просто исемен әйтәсем килми. Аннары нитә башлыйлар. Аны ничектер көнләшү түгел, минемчә ничектер какой-то мөнәсәбәт үзгәрү кебегрәк әйберләр булмасын өчен мин шуңа исемләп әйтмим. Ул бер генә түгел. Алар э, берничә кеше. Прям подружка дип әйтә алам. Миңа без теге серләрне дә бүлешкәлибез. Театрдан тыш күрешәсез? Театрдан тыш икесе белән генә күрешәм. Ә болай театрда инде болай сөйләшеп йөрибез. Минем бер дустым бар, Театрдан, әйе, тыш, ну, театр белән теге шөгыльләнми торган кеше, бөтенләй театр белән бәйле түгел кеше. Миңа э, бик якын ул кеше, чөнки мин анда гына ниндидер әйберләр турында сөйләшә алам. Минем өчен ул иң якын дустым дип саныйм инде. Мәктәптә дә укыганмыгыз? Юк, юк, юк, юк, без аның белән 4 ел элек кенә аралашып башладык. Шулай да була. Әйе. Без бер яшьтә аның белән. А театрда менә булгалыймы сезнең? Туйдым китәсе килә дигән. Бушан булганы бар, точно беләм. Без сөйләшкәнек ул теманы. Булганы бар, әйе. Но ул театр белән теге э, театрның үз шөгыле белән бәйле түгел. Театрдагы ниндер бер конфликт белән бәйле дип әйтә алам мин аны, ләкин нинди икәнен әйтмим. Мин прям бөтенләй театрга мөнәсәбәтем үзгәрде шул вакыттан бирле һәм ул әлегә кадәр әле яхшыга үзгәрмәде. Күптән түгел генә булды бит ул. Күптән түгел инде аның бар инде. Минем юк андый, алай дип уйлаганым юк, Аллага шөкер. Театр училищесында укыганда идәнгә ятып, паласка ятып, менә болай дип, нәрсәгә монда кердем икән мин дип идән төеп җалаганымны хәтерлим. ул анда авырлыктанмы инде шунда этюд килеп чыкмагангамы инде нәрсәгә ну актерлык осталыгы дәресеннән соң икәнен факт хәтерлим инде мин аның чөнки э, Рәшт Мөгалевич э, тяжело в учении легко в бою дип безне сыгадырыя бик каты укытканда э, гомумән ул безнең профессиягә укыганда кешене сындыралар бит инде ул яшерен патрон түгел ул безне сындыралар ә миңа вакытта 14 яшь мин 14 яшьтә студент булдым 18 яшьтә инде театрга эшкә кердем Ундүрт яшьлек баланы сындырырга авыр түгел бит инде, әле психика урнашып бетмәгән. Шуңа күрә мин шунда бер, бер ара, бер вакыт, бер мизгелне хәтерлим, сына язганымны, җылаганымны, ачыргаланып, нәрсәгә монда кердем, нигә бу юлны сайладым дип, килеп чыкмый минем дип. Ә болай инде театрга эшкә урнашканнан соң, урнашканнан бирле үкенгәнем юк, Аллага шөкер, һәм үкенергә язмасын да, үкенү хисе ул бик авыр начар хис бит инде ул ашый торган хис мин үкенмим мин үземнең э, менә тәҗрибәм белән горурланам күпме артистлар белән эшләвем бар режиссерлар белән күбесе белән горурланам һәм рәхмәтлемен театрга ләкин бар бер әйбер ул минем бөтенләй мәхәббәтемне дип әйтеп булмый нәрсәнедер күңелдә өзде һәм ул инде беркайчан да ялганмаячак ә ник китмәдең ул вакытта острый вакытында ты эмоционально плачешь решила Белмим, әйтә алмыйм. Әлдә әйтә алмыйм бит мин аны, әлдә әйтә алмыйм. Чишә алмыйм ул нени? Тиенне. Тиенне. Син булган бар. Күрдем реакцияңне бу сорауга. Ну, э, мин вообще ни артист тормышым бу кызларныкы шикелле бай түгел теге сәхнә тормышымда мин э, получается укып бетердем Һәм ике ел ярым декретка кадәр эшләп алдым. Без беренче курстан бирле, конечно, театрда яттык, безне вводларга керттеләр, даже Саксыкка Сак роленә дә кердем мин анда, ниндидер второстепенный рольләргә. Аннары минем вводларым, анда бер мәлне безнең бөтен кызлар декретка китте, вводлар күп булды, рольләр күп булды, теге үземнеке булмаса да барыбер яратып эшлисең ич инде. Чыгарган рольләрем булды, но минем менә киләләр дә яшь кызларга роль бирәләр дигән зур бер теге спектакльнең башыннан ахырына кадәр өстерәп бара торган роль мин андый ролем булмады мин шундый тәҗрибәсез киттем декретка һәм ул затяжной декрет иде минем алты ел ярым өйдә утырып чыктым мин өйдә утырып чыкканнан соң Мин эшкә килдем. Мин уйнаган спектакльләр инде уйналмый. Мин ә, хәзергеләрен чыгаралар, әле мин чыгарганнарында мин юк. Мин чыктым, ә анда как раз бер спектакль чыгарып яталар. И анда һәрбер рольгә дүрт кыз, дүрт состав иде. И миңа Ренат абый әйтә, пока алмыйм инде бу кызлар чыгарсын инде, син пока балаларыңны садикка урнаштыр, нит ди. Ә мин ул вакытта декретта утырганда шарлар белән шөгыльләнә башлаган идем. Шарлар сатып, шарлардан фигуралар ясап. И мин хайран акча эшли идем аның белән. Мин театрга чыктым, минем зарплата 12 мең иде бугай. Ә мин шар сатып 25 мең эшлим, 30 мең эшлим аена. И минем реально башымда шундый ни башланды. Нишләп йөрим соң мин заказчикларыма? Отказ бирә башладым эшкә. Наверное, китергә кирәк. Шуннан мине анда инде театрда Ел уртасында бер кем китми, фәлән төгән ул вакытта бездә Нурбәк эшли башлаган. Шуннан Нурбәк арбасына утырып, шулай итеп әкренләп эшләп киттем мин. Бу сине иҗатка кайтарды, димәк. Әйе, мин сәхнәдә йөр, сөйләргә түгел, мин йөрергә куркалар идем сәхнәдә. Миңа Нурбәк бик күп, мин һәр вакытта да Нурбәккә мәдхия укыйм. Чөнки мин аны, мин үземнең аның укучысы дип Алия Фәйзрахманова да аны шундый рәхмәт хисләре белән искә ала. Әйе, безгә Нурбәк бик күп бирде. 3 ел дәверендә Нурбәк э, тапшырылган хатлар спектакльнән соң китте. Соңгы безнең белән эшләгән спектакле э, шул иде. Һәм миңа Нурбәк китте дигән нидән соң мин Нурбәккә шалтыратып еладым. Как ты можешь меня покинуть? Я без тебя ничего не смогу, зинхар китмә дип җыладым. Мин аңа все, что мог, я тебе уже дал. Э, алга таба синең үзеңнең юлың дип шулай итеп менә шуннан соң мин нормаль эшли башлады минем рольләрем арта башлады монда режиссерлар килә башлады рольләр киле э, арта башлады ну бит барыбер теге баш роль юк та юк юк та юк мен көтәм ул юк эпизодик шәп э, второстепенка шәп бөтенесе яркий классный бөтенесен яратам үлеп яратам барысын да юк и теге барыбер теге сезон ахырына ничем соң мин монда Менә опять мин бер нинди нәрсә кеше үсә, бара, нәрсәдер эшли. Ә мин ну, опять менә бер эпизод, бер ни, әйе, и шулай итеп. Менә былтыр уже минем, менә был әйтәм бит инде, бер җүн әйбер, теге зур әйбер чыгармагач, уже былтыр мин прямо вообще бик катып крыть итә башладым. Бәлки мин үз эшем белән шөгыльләнмимдер. Кинога алмыйлар, тегендә кастингка барам алмыйлар. Монда

Аннары сиңа бер 50-40 яшь, аннары берәр җирдә 89 яшь. Шундый. Айдар Забаров та күп була шундый. Менә минем шундый. Кара, мин Айдар Забаров белән. Эш спектакль Айдар Забаров исәнмесез. Алсу була. 39 яшь. Бездә дә бит Айдарның куйганы юк бер нәрсә дә. Хәлбуки безнең бөтен труппа Айдарны көтсә дә инде ничә еллар буе. Күптән түгел генә без укып чыккан Татфакның 80 еллыгы булды. Сез шунда бергә эшләдегез. Ходай рәхмәте, аны режиссер итеп чакырдылар. Мине шунда, э, ну, театральләшкән концерт итеп төзеделәр дә. Без күрдек сторис. Э, сценарий авторы Резидә Зәйниева иде. Шунда бит малай миңа насыйп булды Айдар белән эшләргә. Рәхәтме? Рәхәт, кызык. Ул буктан конфет ясый торган кеше булып чыкты. Резидә бик мактады сине. Зур текст ятлады диде. Хаман Мин шул көнләштем, мин Хаман шул көнләштем әйтеп. Эх, мин алай менә булдыра алмыйм. Юк, шулай булды, чыннан да иртәгә чара дигән көнне монда зур-зур монологлар ятларга туры килде хәтта. Ике көн Просто алдан уже да тоже түгел. сор белән эшләгән кеше. Юк, прозаны ятлап була әле ул анда, проза иде. Проза ие. Әйе, анда теге Шигырь мәгънәсен акчалар. аңлыйсың да, чылбырыңны төзеп барасың логика буенча. Мин балаларга да шулай аңлатам. Не зубрите текст. Монолог миңа нормально. Менә кеше белән сөйләшәсе булса, миңа берничә көн кирәк аның белән сөйләшеп алу теге диалогка. Мин вообще ятлый алмыйм диалогны, бергә эшләмәсәң. Ә монолог әле дә. Ятланадыр инде ул. Сез шулай, э, ну, партнер белән отдельно репетировать итәсез диалог. Безнең читкалар бар инде театрда. Менә шул читка чорында укыйбыз, өйрәнәбез утырган чорда. Шулай итеп Айдарны көтү өмете әле безнең өзелмәде көтәбез. Бездә дә. Аллага шөкер, Илгиз Владимирович килеп тора, Казакбаевның килгәне бар. Ул быел да килергә тиеш дигәннәр әле. Шулай дип язалар СМИда. Кемгә ул? Сезгәмени? Безгә шулай әйттеләр пресс-конференцияда сезнең коллегалар. Әле китте сездән. Кайчан? Ә Илсурмыни? Әйе. Ә, мин Илгиз дип торам. Илсур килә диделәр пресс-конференцияда. Шундый кызык минем курсташымны шулай ниткәч, әйтеп, мин Илгиз Газинуровичка күпме әйтәм инде, әйтәм. Илгизә, ул бит әкият театрының директоры сәнгать җитәкчесе булды хатларны чыгарганда ә өч аршын җирне чыгарганда бездә татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе булды вот и туган тумачаларны туган тумачаларны чыгарган боларның барысында эшләде туган тумачаларны чыгарганда депутат булды юк инде мен просто шуны әйтәм теге ул якында гына бит инде хәзер хатлардан соң ул безнең күрше Мин аңа әйтәм, Илгиз абый. Кереп чыгыйм. Обедта булса, бер сәгатькә керсәң дә. Шундый горурланам. Шул кадәр Илгизне яраталар, шул кадәр мин шундый горурланам һәм сөенәм аңа. Сине яратабыз без. Рәхмәт. Ну потому что мин белмим, просто Илгиз абый это тоже для меня была отдельная школа. Это был первый режиссер Ренат Хасанович Танкола. Ну вот после Ренат Хасанович первый режиссер, э, с которым я работала. Тапшырылган хатлар? Э, тапшырылган хатлар. И ул менә совсем Бүтән яктан мине, ну вот, минем героинямның сүзләре бар. Э, бу вакыйга минем рухымны күтәрде, кыюлыгымны арттырды. Укуым юкка гына түгел, җәмгыятькә минем дә файдам тия дип канатланып эшли башладым дигән сүзләр. Менә алар именно хатлардан соң ниндидер шундай Илгизгә бик рәхмәтле. Мин аңа дагын гел мәдхия укыйм. Шул матур цитата белән Горурланам шундый, шундый сөенәм Илгиз өчен. Вообще курсташларым өчен сөенәм. Шулай Илгиз абысыны да көтәбез. Әйе, шул матур цитата белән тәмамлыйбыз бүген. Безнең ато батарейка бетәме, память бетәме, в общем. Әллә оператор органна. Юк, ограничение по емкости булды. Рәхмәт сезгә бик зур килгән өчен.